Nihin ni caan ah Pathian bia in thazaang kan i lakṭi dingah ka duh ṭhanmi cu zeitindah lawmhnak na hmuh ṭhan lai? Namte cu an hmul tikah namte a sinak kha santlaihnak a nei lo. Nain na tat ṭhan khawh a si ahcun hman a ṭhami a thar bantuk tein a si ko. Na phone battery cu a dih ahcun santlaihnak a ngei lo nain battery na tun khawh ṭhan a si. Naa lawmhnak zong cu a tlau ahcun hmuh ṭhan khawh a si. Hrinthannak na coka, khamhnak na coka te i naa lawmhnak te kha atu khuazei dah an tlau dih? Aho nih dah aan lakpiak dih? Lawmhnak A tlau maw? Na innka aa bauh lo. Na CCTV camera a off lo. Alarm zong a ring lo. Nain mifir nih thil an in firpiak sual maw? Na Facebook hei ong law lawmhnak post mi maw a tam deuh in na hmuh maw? Phunzainak le lawmh lonak ngaihchiatnak post mi dah a tam deuh? Khuazei dah lawmhnak cu an kal dih an tlau dih cang. Atu cu cu lawmhnak a tlaumi vialte hmuh ṭhan caan a si cang. Filipi dal thum caang khatnak kha hi bia te hi atu ah vun chim ve hmanh. Bawipa ah i lawm ko. Bawipa ah i lawm ko. vun rel ta ve law cun lawmhnak na hmuh lai lawmhnak kan timi mirang holh in joy an timi le nuamhnak timi happiness hi an ilo pah deng na in an i dang happiness cu nuamhnak a si thil pakhat khat a cangmi ah naa lawm tuk kha degree na lak ni na uarmi ni a phi an in pek ni inn thar na cawk ni fa na ngeih ni na chuah ni holiday mo picnic mo ni ti bantuk khua ni khua caan a that ni phaisa na mu ni ti bantuk e na nop mi kha happiness chu chu nop nak kan te ani hi thil a cang mi a ang khat mi ase leng lei thil hoi in akal mi ase Nain atu kan chimmi lawmhnak kan timi join cu thil a cangmi ruangah a si lo. Na chuah ni a si lo zongah lawmhnak, ṭhatnak na ton lo zongah lawmhnak, tangka tampi na hmuh lo zongah a rami lawmhnak, nikhua a chiat zongah a rami lawmhnak, thil a cangmi lenglei thil a cangmi si loin chunglei in a rangh luangmi lawmhnak a si cucu pathian lawnglawng nih a pek khawhmi lunglawmhnak cu a si Nehemiah nih nizan ah kan rak chim cang bangin Nehemiah dal riat cang hranak ah Bawipa ah nan i lawmhnak cu nan thazaang a si caah nan ngaihchia hlah u a ti ngaihchiatnak zong a um lai nain Bawipa a lawmhnak cu chunglen a rak rami kha si. A lenglei cungah khan aa sai lomi a si. Cucaah cun nihin ni ah cu lawmhnak cu nan thlau kan thlam a si cun kawl ṭhan khawh caan a si. David nih Uriah nupi Bathsheba kha Sualnak ah David nih khan Uriah nupi Bathsheba cungah sualnak a tuah hnuah aa lawmhnak a tlau dih. Sihmanhsehlaw thla a cammi cu na khamhnak chungin a chuakmi lawmhnak kha ka pe ṭhan law, a ti. Salm number sawmnga pakhat hleihnihnak. Cucacun nihin ni caan ah hin Lawmhnak na hmuh ṭhan khawhnak ding caah cun a tanglei thil pathum hi na tuah ahcun cu a tlau ciami lawmhnak kha na hmu ṭhan lai i lung aa lawmmi minung mithar biaṭhi tun tharmi tat tharmi nam te bantuk na si ṭhan lai a pakhatnak ah hihi na ruah lai nihin ni hi ni thar a si atu ni hi ni zan a si lo a um la bal lomi a si atu caan hi caan ṭha bik a si a liam ci a si lo atu in thok ṭhan khawh a si a ruang cu pathian caah a tlai ti a um bal lo korin kuat ni dal ruk cang hnih nak bi nak ah ngai manu pathian zangfahnak hmuh caan cu atu hi a si i khamhnak hmuh ni cu nihin hi a si atu hi ni thar a si nangmah ca ti ni zan na sunghnak na ngaihchiatnak kha dihter cang Psalm number sawmthum relnak panga ah zan ah mitthlitlaknak um hman selaw zinglei ah cun lawmhnak a ra ṭhan ve Nihin ni hi nithar ahin i lawm. Sam number za le hlei riat kul le linak ah Bawipa nih a kan pekmi ni hi zeitluk in dah a ṭhat. Hi ni ahin i lawm u si law i nuam u si a ti. Na caah ni thar a si nihin ni. Nangmah sining hi ni thar ahin a liam cia caan ah khan ni zan ah khan Nangmah lawng tein zeipaoh te khua na rak kha na lungre a rak thei nangmah sinak ṭhawnnak fimnak dawhnak thilti khawhnak na rak i bochan tikah na sunghnak tampi na tlamtlin lonak tampi um lai nihin ni cu ni thar a si caah lawmhnak hmuh ṭhan khawhnak dingah nangmah sining kha i rinh ti hlah Khrihfami cu kanmah ah hin ṭhawnnak a um lo. Pathian vel lawnglawng aa bochanmi kan si. Phung kan zulhnak in, thilṭha kan tuahnak in, kan ṭhatnak in, kan fimnak in Pathian khamhnak a comi kan si bal lo. Pathian nih a kan tuahpiakmi a vel lawnglawng ah khan hngat in a nungmi kan si. Paul nih Korinth kuat hnih dal hleihnih cang kuanak ah Pathian sinah a retheihnak kha lakpiak dingah khan a tlamtlin lonak a lungretheih tuknak kha Bawipa ka lakpiak tiah vui thumte thla a cam. Bawipa nih a lehmi cu ka vel hi na caah za ko. Zeicahtiah ka ṭhawnnak cu derthawmnak ah hin a lang a ti. A peh rihmi cu cucaah cun Khrih ṭhawnnak in nih a ka huhphenh ti kha ka hngalh nakhnga ka derthawmnak ah hin lunglawm tein kaa porhlaw cang a ti. Minung lei in kan hlerthawmnak ah hin Paul nih cun aa porhlaw cang. Na sunghnak na palhnak na thil ti khawh lo nangmah tin na ti khawh lonak ah khan i hngat hlah bawipa vel ah khan i hngat law na derthawmnak na rak sunghnak na ngaihchiatnak kha na porhlawtnak tu ah paul bantukin hmang cang efesa dal nih cang kuana ka timi cu hi kong ah hin nan i porhlawt khawhmi zeihmanh a um lo zeicahtiah nanmah ṭuan khawhnak thawngin nan hmuhmi a si ko pathian vel thawng a si nihin ni ka hmuhmi nihin ni ni sunglawi ni thar na hmuhmi zong hi pathian vel thawngin a si cucacun nihin ni, ni ni nangmah caan ni thar ni atu caan caan thar te ahin bawipa ni he caan hmang law hi ni ahin i lawm usi law i nuam usi pahnihnak na nunnak ah papekmi kha thleng biapi ah na chiahmi kha thleng mi tampi cu lawmhnak hi thil dangdang ah an kawl tawn tangka ah an kawl inn le lo ah an kawl, rian ṭha ah an kawl, minthannak ah an kawl, cun muidawhnak, ṭhawnnak, thilti khawhnak ah an kawl nain lawmhnak taktak nuamhnak cu an hmuh khawh lai nain a hmunmi lawmhnak cu an hmu kho lo. A ruang cu a biapi ah an chiahmi kha an i palh caah a si. Kan nun a biapi bik thil pakhat ah a thop ah kan chiah dingmi pakhat cu Khrih he i pehtlaihnak kha a si. Khrihfami nih zia lawmhnak kan thlau tawn ti ahcun biapi ah kan chiahmi kha kan i palh caah a si. Khrih he pehtlaihnak kha biapi ah chiah dingmi kha thil dang tu kha kan airolhter i biapi ah kan chiah caah khan kan lawmhnak a tlaunak cu a si. Filipi chungah Paul nih a chimmi te hi ka uar ngai. Filipi dal thum cang sarih cang kuanak a kan si. Khrih Khrih caah cun te thil vialte hi mu ar ka vun rel ta lai sihmanhsehlaw thil vialte cu thil vialte ka ca i miaknak ah ka rel khawhmi hna cu te Khrih ruangah sungh ah ka rel dih hna cu lawng cu a si lo a dang vialte zong kha sungh cikcek a ka rel hna cu thil nakin a sung deuhmi Bawipa Khrih Jesuh Khrih hngalhnak ruangah cun sungh cikcek a ka rel hna Khrih cu ka co khawhnak hnga amah he cun kan i pehthlaih khawhnak hnga amah ruangah cun thil dang vialte hi ka hlonh dih hna an dihlak in hnawm tamah ka rel hna a ti. Sungh cikcek hnawm tam hlonh dih cikcek ah ka rel hna a ti. A hmaan tuk tiu. Cu pawl cu da kaw nihin ah a thop ah biapi bik ah kan si i Khrih tu kha biate deuh ah kan chia ca kan i lomh khawh lo nak si cu. Paul ca ahcun hnawm tam ah ka chiah hna a timi kha kan nih nih a sang deuh ah kan ruah ca a si. A biapi bik mi nih an na chiah dingmi cu Khrih he pehtlaihnak kha a si. Jesuh nih Luka dal hleihnih cang hleingah nak zeitluk in zeitluk hmanh in mi cu rum sehlaw a nunnak taktak cu a thilri ah a si lo. Cucaah cun nihin ni caan ah biapi ah na chiahmi kha thleng law na lawmhnak a tlaumi kha a ra ṭhan lai. A pathumnak a biapi tukmi cu Jesuh he pehtlaihnak a ser. Khrihfa Khrih Jesuh kha hei chawn law, bia hei ruah law, amah kong kha thanh i zuam. A ṭhawnnak kha hmuh khawh i zuam. Paul nih cun a chimmi Filipi dal thum cang hranak ah a chimmi cu, ka duhmi cu amah Khrih hngalh le a ṭhawnnak hmuh le temhinnak a inmi le a in am a in a tenhimnak a inmi in ve le amah thih bantuk tein thih ve lawng hi a si cang te Paul nih aa timhmi cu amah Khrih hngalh le a ṭhawnnak hmuh ṭhan kha a si Johan dal hra cang kul le cang sarih nak ah ka tu nih cun ka aw an hngalh annih nih annih kha ka hngalh hna i an ka sim a ti nin nin a lawmhnak kir ṭhan khawhnak ding ca Bible ca kha vun lak Bible ca kha vun kau law rel law thla cam hmanh Khrih kha hei chuah bia hei ruah a aw kha ngai na hei chawnh tikah atu na si caah na oha ngai lai na sining kha hei chim a sining kha a ṭhawnnak a ṭhatnak kha aan chimh ve lai Khrih Efesa dal ruk cang hlei riatnak ah thlarau nih aan hruai hna ning in zeitik caan poah thla cam u thla hei cam pathian sinah bawmh hei hal Cun a biapi tukmi Khrih na chawnh tikah Pathian he nan i biakchawnh tikah Pathian kha hla in hei thangṭhat, hei lawm, hla sa thangṭhatnak in thlacamnak le thangṭhatnak aa peh zungzal. Hla na sak tikah hin na aw a ṭhat le ṭhat lo kha cu um rih seh. Pathian nih aw ṭhat le ṭhat lo kha cu ṭelen dang te seh. kan dihlak sinin a herhmi cu amah thangṭhat kha si na aw a chia zong a poi lo pathian kha hla in fak piin hei thangṭhat law thla kan sak tik ahin ante kan chungah ummi stress vialte thilrit vialte lungretheihnak vialte kha an man dih i an puak dih an choi dih an tlau dih ti si cucah cun na lungre a theih po po ah na nup lo te po thang deuh in hla sa an tlau dih ko lai lamkaltu dan hlei ruk cang kul cang nga nak in na zo ka khan Paul le Silas ka thong in hreng hri chungah thong in dot te ne athu bik naka an um ni zeida an tua thla an chang thla an hun sak chiam ma ma chu pathian thang that nak hlasak chu hreng hri zong ni chet lo thonginn innka zong nih a celh lo zeidah a cang sikhat te ah khan li a hun in hin i thonginn cu a hram tiang in an hin dih pakhat te ah innka vialte kha an i hong dih i thongtla vialte cikcin vialte kha an i phoih dih thangṭhatnak hlasak cu hmual an ei an hrengtu cikcin vialte thilrit vialte lawmh lonak ngaihchiatnak vialte kha an poih dih cikcek lai bawipa kha hi chawn hei thangthat law hei lawm law lawmhnak kha na hmu ṭhan lai lilak bawipa nih thluachuahnak in pe ko hna seh lawmhnak a tlangmi kha a hmu ṭhanmi si dingah forfir kan duh hna tampi ka lawm Cucu kei caah thluachuah sung bik an si.